Sɛ yɛbɛbɔ obi aba so a, mepamokyɛw, monhwɛ me nua wei na mombɔ no aba so, na onya nnuru baabi a afei na ɔbɛyɛ ade kɛse paa. Ɛda mo ase.
Yɛmmɔ yɛn nsɛm ɛma peace babada. Asomdwe nyinaa ɔno na ɛda no sɛ asomdwe nyinaa bɛbɔ ɔman kɔnkɔn Ghana mu. Ɛno ntam na yɛteeɛ no. Yɛda no ase bebree. Nyankopɔn nhyira no paa. Adom TV wɔ ha, Angel TV so wɔ ha, Ɔyɛpa TV. Ɔmo nyinaa yɛda ɔmo ase. Joy Tube TV nso yɛda mo ase. Media houses a mo wɔ ha nyinaa mo ɛɛ coverage ne life nyinaa yɛda mo ase. Socials ne so Instagram, Facebook, YouTube baabi a ɛnɛ ɛyɛ. Great Minds International School Christ Giving ne Thanksgiving and Graduation Day ɛna ɛkɔ so ɛwɔ ha no nti media hɔ sɛ mo aba mo support yɛn atenka media mo nyinaa yɛn da mo ase kwan soronko so na dwumadie no

Na ɛbɛnyina bɛyɛ sɛ yɛn no saa ɛhɛɛn. Yɛbɛtie kaseɛbɔ.
Newscasters or readers from Great Minds International School.
Ago, wiase man no tie, Ghana man no tie, Asante man no tie, Bɔhoman ne Wiɔso man no tie. Ɛbɛ aso sɛ yɛde kaseɛbɔ a yɛn nsa aka firi Meiji Empire bɛsom mu. Ɛɛ, mo somfo Murphy Henry ansɔre gya aduane no, me ne Aduana ba Boahe Spengila de adwa tena so na fa takra yi wɔ sum na tie. Yɛbɛdi mu akotenini. Yɛkɔbɔ Ghanafoɔ nyinaa kɔkɔ fa Afuiɛ abatoɔ no. Great Minds International School redi adansie ahoroɔ. afahyɛ no. Sɛdeɛ anananom ne ahanom bɛtumi. Nsɛm no kyerɛ mu ni. Afe yi, Ghanafoɔ bɛkɔ sini anim akɔto aba ayi ɔmanpanin ne mmarahyɛbadwafoɔ. Ghana Polisi Sahene Owura Akuffo Dampare de ato Ghanafoɔ nyinaa anim, ne titiriw ne mmabunu so sɛ obiara nhwɛ ne ho yie na amanyɔne bi amfa no anni nnwuma a ɛde basabasayɛ bɛba abɛsɛe ɔman yi asomdwoeɛ. Ɔtoaa so sɛ. Sɛ basabasa si na ɛde ɔko ba a, yenni baabi akɔ. Atifi yɛ Burkina Faso, apuei yɛ Ivory Coast, atɔe yɛ Togo. Aman yi nyinaa ka Franse kasa a yɛnte. Anaafoɔ yɛ po a yɛntumi ntena mu. Ɔtumfo sɛ, Ghana na yɛwɔ. Yenni baabi akɔ. Ɔtoaa so sɛ, Obiara a ɔde ne ho bɛbɛfra basabayɛsekuo no na ne nsa bɛka no no, ɔne aban bɛko ahye. Great Minds International School a ɛwɔ Ahenkurow a ɛwɔ Afigya Kwabre North redi dwuma sononko bi wɔ Boa Ho RC Park. Yɛn nanmusini ɔkakyerɛfoɔ Fosu Blessing wɔ hɔ a yɛpɛ sɛ ɔbɛma yɛahunu deɛ ɛrekɔ so. Blessing, wote me nka? Mete wo nka pa ara. Ɛhefa pɔtee na wogyina yi? Megyina Boa Ho Roman School Park. Twa hɔ mfoni kyerɛ yɛn na wiase man retie wo. Ɛha deɛ ɛsɛ w'ani na ɛnsɛ wo kakyerɛ. Wobɛhwɛ a, Grace Minds asuafoɔ ne wɔn akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa fa afadeɛ korɔ a biribi ayɛ sɛ nsoromma deda mu a sukuu no ahyɛnsodeɛ nso deda mu. Spendi, Paani, bɛhwɛ. Anokwa, nnyɛ skuul nye skuul. Great Minds International School yɛ skuul sononko koraa. Dwumadzi a ɛrokɔ so no bi nye ndwomtoɔ. Worebɛhwɛ sɛdeɛ asuafoɔ no reto ndwom. Worewie asa a, na ama ha ayɛ anika pa. Worebɛtie anwensɛm a asuafoɔ no rehim gu hɔ no wɔn ano borɔfo ka a, wɔasene akɔ. Nkrabofo a ɛwɔ mu nso reda wɔn nkyerɛkyerɛ adi. Spendi, Mise, ɛsɛ awofoɔ biara sɛ anka wɔbɛbɔ wɔn ani akɔ wɔn mma no bɛhunu sɛ wɔde wɔn mma baa saa sukuu no bio. Anikasɛm ne sɛ, akyerɛkyerɛfoɔ no nyinaa de wɔn ho ahyɛ dwumadie a ɛrekɔ soɔ no mu. Ɛha mpo nie, na wɔn sukuu mu hɔ. Deɛ ɛrekɔ soɔ yi nyinaa ma mahunu sɛ Great Minds Sukuu yɛ sukuu a ɛsɛ sɛ wotete w'abɔfra. Wɔtoo nsa frɛɛ mpanimfoɔ bi anaa? Aane. Ɛte saa a, bobɔ wɔn din kyerɛ yɛn. Ne titire a wɔtoo wɔn nsa frɛɛ wɔn no bi nie, Mister Twum Barima a ɔyɛ CEO of Dawak Fitness Centre, Ɔheneba Nana Pokuah, Ɔheneba Kwame Frimpong a ɔyɛ CEO of Salt Media, Ambassador Clemence Gyarto a ɔda National Peace Centre ano, Nana Ahenkuro Sɛn a ɔyɛ Ahenkuro Hene. Mɛtumi ne baako akasa? Aane. Owura Nimuonyamfoɔ, mepaakyɛw wo din de sɛn?
Yɛfrɛ me Nicholas Bamboni.
Ɛdeɛn paa na ɛhyɛɛ wo maa wotumi gyaa w'adwuma hɔ baa saa dwumadie yi ase?
Aane, na sɛ nipa a wɔyɛ program no, Lewin, Ghana ha nyinaa ɔ invite no na wamma deɛ a, menim. Ɔyɛ panyinfoɔ, ɔyɛ, ɔyɛ, ɔyɛ nipa a ɔboa. Wohwɛ eh, yɛfrɛ ne sɛn schools a ɛwɔ Ghana ha. Woka eh, grape mines a ɛwɔ baabiaa. Ɛnti na ɛnɛ wɔfrɛ me a megya m bibiaa mewɔ ha.
Sukuu no da wase. Onyankopɔn nhyira wo ne atitire a ɛwɔ hɔ nyinaa. Metee sɛ sukuuwura Owura Kwadwo Nkansah Lewin hyiaa nkwanhyia. Na ne ho te sɛn? Adom Nyame nti ne ho yɛ. Ɔtumi baa dwumadie no ase? Aane. Ɛnneɛ me de aka sɛ mu ne mma no. Owura Lewin. Hello. Hello. Owura Lewin, mema wo ne wɔn a ɛhyia nkwanhyia no nyinaa afiri mu. Abɔfra no a ɔhweree ne nkwa no, yɛsrɛ Onyankopɔn sɛ ɔmfa ne kra nsie yie na ɔnhyɛ n'awofoɔ ananmu. Owura Lewin, mema w'akwaaba de bɔ Rizzi Empire afidi kɛseɛ yi so. Yɛn nsa nso ma w'afiri yi. Owura, woayɛ simikyɛni, adɛn na woampɛ mmɔfra antete wɔn wɔ simikyɛ mu, na mmom woabue sukuu sei?
Yo, didi kan, meda atiefoɔ ne ahwɛfoɔ a. Hwɛ, ɛyɛ wisie mpaeɛ adwuma po yi. Nyame nhyira mo nyinaa. Questions yi yɛ adeɛ a da biara nkorɔfoɔ bisa me. Sɛ wɔyɛ actor kɛseɛ wɔ ɔman Ghana mu na wɔagye din na wɔantumi ante sukuu, acting sukuu, na wɔantete nkwadaa amma yɛammɛtwa sini na wɔakɔ akɔbue sukuu a, ɛyɛ nokorɛ mpanimfoɔ sɛ first come first serve. Ɛyɛ deɛ ɛwɔ me tirim, deɛ ɛdi kan na mɛdi kan ayi ato abɔntene sɛ, me mantumi ankɔ sukuu, me mmoa nkyiri mma. ɛne me mpɛtam ha, ɛyɛ district ha, ɛɛ na obi anya sukuu nkɔ na daakye yɛnya mpanimfoɔ wɔ yɛn mpɛtam ha, yɛbɛnya MPs, yɛbɛnya ministers, yɛbɛnya lawyers, doctors, ahemfo, mpo yɛbɛsɛ nya actors wɔ district yi mu. Nti wei nyinaa gyina kɛse wie na Nyankopɔn kɔtoto me nsam a, na afei mabɛte Active School ankasankasa de aka ho. Na saa mmere yi deɛ, mennya nwiee sukuu no deɛ ɛsɛ kɔduru, ɛno nti na megu so wɔ sukuu no so saa. Saa na ɛteɛ. Adɛn na afe biara wode w'asuafoɔ no kɔ nsrahwɛ?
Ɛɛ, yɛ a meka sɛ abɔfra no kɔ sukuu, ɔsua ade no, ɛwɔ sɛ ɔtumi ma n'ani so gye, na wode wɔn nso kɔ nsrahwɛ, bi te sɛ wokɔ Tourist Centre. Baabi a wonhu sɛbe nnoe, nkwakuo, asoboa mo, ɔp, nsuam ahodoɔ ahodoɔ, na ne nyinaa nso ahyɛ ne nkuran. Obi te ano, ɔnhu ɔsono da. Obi te a, ɔnhu bere da. Nanso ba Great Accra Sukuu a, nkwadaa yi hu nneɛma yi nyinaa meka nyinaa bi. Ne nyinaa ka ho hyɛ akwane den. Ɛma no yɛ ho sua de. Ɛnti sɛ afe no bɛkɔ awie sei na nkwadaa no bɛkɔ wɔn anim a, ɔsɛ yɛ program kɛseɛ na obiara expect ne sɛ. Na ɔmaa mu no nyinaa hu sɛ ah nkwadaa yi eh, ɔmpɔ ho mmɔden. Mepa kyɛ ɛno nti ana ah, na hɔ ama ani na mo bisa saa nsɛm yi.
Owura Lewin, sɛn na wohunu w'asuafo? Eh, nokorɛ no asuafo no deɛ, ɛdi, medi kan eh, mɛbɔ teachers no. Ɛne management team no nyinaa ba so especially Akwasi Nyame, manager of Great Plains International School, headmaster ɛne akyerɛkyerɛfoɔ nyinaa obiara bɔ ne ho mmɔden kyɛ sɛ meda bi a mebɔ mpa ma saa mpanimfoɔ yi sɛ wɔn na ɛdi nkwadaa anim ama nkwadaa nya wɔn daakye papa nti Nyankopɔn nkɔ so nto wɔn nkwa nam na ɔmfa ɔdɔ nhyɛ wɔn mu, na wɔn ntimi nnɔ nkoraa no, na wɔn mfa wɔn sɛ wɔn mma ne wɔn, wɔn nua ne wɔn, na wɔn ntene tene nkoraa, na wɔn nyɛ wɔn akyiradeɛ yie. Yɛ a meka sɛ, Mema adwuma nko, tikyani, w'adwuma nko, mema adwuma no sɛ, megyimi, anaa meyi aseresɛm ama adɔfoɔ ani agye, tikyani, wo nso w'adwuma ne sɛ, wobɛyere wo ho akyerɛ adeɛ ma wɔn, mmɔfra no ahunu adeɛ, na nkoraa ntimi aka sɛ, Ah, akoraa yi, ne ba yi, madam yi deɛ, ɔyɛ good o, Nyame nhyira no, na nhyira abɛto w'adwuma a woyɛ no so, na Nyankopɔn nso akɔ so ato wo nkwa nna mu. Megye sɛ woyɛ sei a, tikyani, wo so mmrɛ da. Onyankopɔn bɛboa ma so nnwuma nyinaa ayɛ yie. Ɛno nti a. Wogye di sɛ wo nsa bɛtumi aka botaeɛ a wode tii sukuu yi? Adom Nyankopɔn te ase yi deɛ, biribiara ɔno na nim. Nobody knows tomorrow, only God knows tomorrow. I believe my God sɛ, deɛ ɔyɛ nnwuma pa no, Onyame ma no de kɔ awieɛ pa. Me nyaa sika manni. Maame efie mpo a mete mpo ɛyɛ five bedrooms. Ɛdeɛ nti a mepɛ sɛ meyɛ biribi ma ɔman no nya me so mfasoɔ. Titiriw district a mefiri mu yɛ maame nom yɛ nuanom mmɔfra nya me so mfasoɔ. Ɛno nti na mansi manhye anna mu. Nkwadaa no wotoo wɔn. na daakye menya mfeɛ aduokron wɔ ha na maba akɔkora a menante no na mahu sɛ MP bi rekasa, ɔhene bi te akonnwa so na ɔredi ne hene na wɔmenhyene sɛ mesua no nantin hwan hwan, mekɔɔ Great Man's Terrestrial School, obi ate a ɛbɛyɛ Kwadwo Nkansah Lewuen, mehu sɛ Onyame de me bɛsi yie, mekasa yi Nkwadaa ho dɔ nti, deɛ mesɛe di mpo no, sukuu no, nkwadaa no nkɔ mu. Masan mpo abue foforɔ wɔ sukuu hɔ nom ara within two minutes. Ah, this year momma kwan mmue no, mommue no na ɛnwuwu all the JSS no nyinaa so akɔ different place. Saa na sukuu no ɛda m'akoma so, mmɔfra nso ɛda m'akoma so. Nti no, saa na ɛteɛ mepa kyɛw. Mepawkyɛw ɛdeɛn ne wo kasa ɛtwa toɔ? Deɛ mɛka nyina ne sɛ. Onyankopɔn nhyira adɔfoɔ a wɔha nyinaa, nananom atwa ha ahyia, mpaninfoɔ ha nyinaa, na Nyankopɔn nhyira awofoɔ nso a wɔn nyaa ɔdɔ ne tema de maa me sɛ mayɛ sukuu na wɔn de wɔn mma aba dua mu sɛ wɔn mma nso mɛsua adeɛ na daakye Nyame mfa wɔn nsi yie. Nyame nto wɔn nkwa nna mu. Nyame wɔn adwuma wɔn yɛ bia so nkɔ so na abɔfra nso a ɛɛ nkwanhyia to mme. Deɛ nnipa ka fa me ho Yɛsɛɛ me sɛ me mu adeɛ Meyɛ ahamasoɔ mayɛ sei Ɛso Ghana ha Me ne obiara nkɔntɔkwa da Mekɔ Louis menkasa ntia obiara da Menyɛ obiara sika nni Mennim sɛ sukuu a mesiiɛ no ntire o Sɛ gyimi a magyimi no ntire o Sɛ kaa a meda mu ntire o Mennim Nanso Bible se mmea mfa nto so Na ɛma no nyɛ hɔ Nyankopɔn fa abɔfra a nkwanhyia so Ofiri mu Nyanko fa ne kra si yie esiane sɛ obi nhyɛ na nka onya accident how sɛ mayɛ sukuu kɛsɛ me kuta nkora almost thousand me hwɛ sukuu fɔ nkoraa wɔ kɛsɛ wɔ bro eighty me maame nom mis nkwadi fɔ di makyi na mahyɛ da sɛ me konya accident na ɛkɔ akɔwu adɛn mabɔ dam anaa na nnɛ bɔdani mpo ɔba no ho kaa na ɔkɔ nkyɛn nanso Ɛsan to obiara, ɛto sikani, ɛto hiani, ɛto sɔfo, ɛto ɔhene. Ebi asi ɛkyɛn me deɛ yi, adɛn na Lewi nko ara deɛ, obiara ka ho asɛm? Deɛ ɛbɛsi biara yɛ Nyame asɛm. Yɛda wo ase pii. Nyankopɔn nhyira wo. Meda ase bebree.
Yo Blessing, meda wo ase sɛ woama yɛahunu deɛ ɛrekɔ so wɔ boɔ ho RC Park. Meka sɛ mereka, adagyeɛ bɛbɔ yɛn, mede m'ano bɛsi ha, som wɔ studio hɔ bi. Ansa na mede m'ano bɛsi no, ɔrebɔ mmɔfra aba so, wɔn a wɔfiri KG. kɔ P-one, P-three kɔ P-four, bi kɔ JHS-one, nanso hɔ ara ɛkyerɛɛ BC nansa yi ara nso wɔremma wɔn abɔdi nkrataa a ɛyɛ anika paa. Biribi foforɔ ba a, na ɛwɔ amanneɛ. Nsɛntwerɛfoɔ pii nso wɔ saa nhyiamu yi ase. Spendi, deɛ ɛrekɔ sei na matwa ho mfonin akyerɛ wo no. Ghanaman awofoɔ wohwɛ sɛdeɛ sukuuwura, manigya, akyerɛkyerɛfoɔ ne sukuu no teɛ a, ɛwɔ sɛ awofoɔ biara de ne ba kɔ na ɛbɛsi no yie. Yɛde yɛn nsɛm no ba awieeɛ no, deɛ ɛdii mu akotene pa ara ne Ghana abatoɔ ho ahwɛyie ne Great Minds International School dwumadie wɔ Boɔho RC Park. Ɛbɔ anwummere nnɔnsia. Mobɛsan ate yɛn nka. Ɛyɛ mo, mo somfo, Aduanaba Boahe Spendler, me ne. Murphy Henry ansuro gya aduru a ɛnwono na ɛda mo ase. Two, yɛda mo ase ahaa Great Minds News Casters ahaa Great Minds wɔn no wɔn news Great Minds Media ae News Casters Dɛde soɔ no mesrɛ ahaa yɛwɔ dance performance ɛwɔ ha Primary Department wɔn bɛdi asa Because ɔmo school wura director ɔno nso ɔdi asa paa ɔnim asa nti mmɔfra no nso nim asa paa. Dances. Dances the Ɔmo primary department. Aha. everything entertaineɛ kakra. Lower and upper join together to perform a dance performance.